Nessa di kel jeito ku nho moxi nho N ta pidi Deus pa abençoa nho studu pa abençoa-m tanbê N ta fase un orason dintu di mi pa djuda tudu algen pa peta tudu algen perefuzu Mosinhu, Deus ta djuda tudu ser umanu, ta djuda tudu fidju parida, ta perda tudu algen perefuzu. Primeru vidu ki N fase, ki N rasa un Pai Nosu, un Ave Maria, un Koroal Patri. Pamodi, mosinhu, kada dia ki nu atxa nu ta oja uns kuza na nos kauverdianu ki é tristi, ki é maguadu. Nos kauverdianu, nos é un rasa ki é kapas. Anos nu ta mata, tudu rasa ta mata, má anos nu ta mata sen, nos nu ta mata algen sô ku bóka. Nu ta mata algen di manera ki é más tristi ku ten. José Luis, di Suísa, di kel jetu. I, mosinhu, ke Vidolin a ta fase ku dôs verson. e ta bai di algen ki ta bai segenti santajen pa N fla diretamenti kuzê ki N ta fla sen nerva. Gosi di sin. N ta fase vídius pa kes algen ki sta ta abri Facebook falsu na nomis di famozus, na nomi di pesoba umildi, na nomi di pesoba ki ta luta pa ses vidas pa es fase, pa es fase povu xinti sabi, ta fase ses múzika ô ta fase ses kumédias. Algen ta abri Facebook falsu. Ta bai entra na Ta bai ta bai Min ka sabe kuse ke sta fase Ka sabe kuse ke sta fase pamodi kela e maldadi a mas e ruñes a mas Ta fase kusa ki bo mesmu ta abi facebook ku bu nomi ku bu fotu ku tudu ke ku ta fase pa ba baxau pa baxu i gosi go ten kel parti mas positivu ki nhan ta fla nhos Di kes omi ki ta ba Kau Verdi, ta fla, di kes omi ki ta Kau Verdi, ta bai ta rabenta kapiton pa tudu koban ku ladera, ta da riba kes genti do di mone, ta ta ten mudjer dintu kasa, ta teni bon kapiton dintu kasa, ta teni familia dintu kasa, es ta ba Kau Verdi bon, nos kauverdianu e ka mi e ka Soboy, e nos moku kuazi, ka tudu, ta ba Kabu Verdi, ta bai ta rabenta kusa pa tudu koban ku ladera, pa no nu ka ta intxi kadera. Ka ma nos é sima Mara, Ayan, Sim mosinhu, verdadi N ta fla si ku nho pode partilha pa nho ben pa tudu Angola-Rial Ke minis ki nho sta ba nho sta rabenta Ves nho ka ta rabenta nho ka ta da ku minis nho sta da ku odimoni Ka tudu nho sta ba nho sta rabenta A ku bai ku rabenta bu ta kod das oitu Mudjer sta pa li tolobas ka sta pa li ta trabalha ta dau dinheru. Bu ten tudu kusa bu ta bai bu ta purveta distrason bu ta da riba diabu a ku txiga la kau verdi bu ta txiga bu ta rabenta kusa minis ta sai mo tene mudjer pamo fesibuki sta sima livru djaraba ten bantriba fesibuki gosta di nsin sta sima juis trubunal bu ta ba kau verdi bu ta rabenta kusa pa tudu kon ku ladera sin ajan sta bunitu pake mi mi tanbe si mi bai mi ta kre rabenta tanbe pa tudu kon ku ladera ka ten prublema. Ma mal ki bu ta rabenta kel minis. Truvi Jayden, Mal ki bu ta rabenta kel minis bu ta rabenta é diabu ku a ta rabenta. Ka tudu. Pamodi bu ta bai bu ta rabenta na Facebook tudu algen dja ka sabe si bu ten mudjer ô ka ten mudjer. Si kre bu finji ma bu ka ten, bu blokia mudjer pamodi kabuverdianu é kapaz di ten kualker kusa na internet. Ta blokia si mudjer ma ta ten mudjer na bu kasa. Ka ta ka ta papia mudjer alves ka amigu. Kumentu kasa mudjer la kauverdi ta sa moti argumentu bu ta bai u ta rabentas pa tudu konkula dela ku rabentas kusa bagu na cara es ta trau fotu na sonu es ta faseu fotu di tudu manera es ta ben faseu santaji si bu ka mandan dinheru n ta manda fotu pa bu mudjer e bu dipos ta e ta pidi di gen e ta pidi algen isu mas akilu kela e un kusa ki sta mariadu ma livu ya daba tambe pa nos un munti pa no inci karera di mudjer. Pa nu pasa pa nu tira burgonha na rostu pa nu tuz uni na kabesa pa nu ke na ta faz ke video so dipos nu ten faz kel otu video asi ma ke video li e mas pa kes pa nos ka ta intxi kadera se n po video telefoni pa li e ten ki ta sa kel pamodi n sa ta ben papia pamodi livru dja daba tenpu antigu na vida nha speran ki n ta fika di pe di pe. Asi, mozinhu, ka ten nada más sábi a ki nu ta nos téra Kabu Verdi. Ka ten. Ka ten nada más sábi ku ta Kabu Verdi, nos ómi, pamo nu bai nos sô. Pa nu é nos ku nos akadiabu, nos ku nos pila mundu pa nu bai. Nu ta txiga lindu Kabu Verdi, pumeru kusa ki nu ta fla ki nu ta bai. Rapás, senhor, diskulpa, má verdadi pa fla, pumeru kusa ki nu ta fase ki nu sta mata nos sô. Nu ta kumesa buska pitada pa tudu kon ku lader. É verdadi ô mintira? N ka ta konta mintira. Nu ta kumesa buska, nu ka meste sabe, sô ta buska amiga ô prima, nu ka meste sabe. Amigus i mon ata kau verdi ranjan, ranjan, ranjan. É mésmu kusa ki N ta fase ki bo ta fase. Nos tudu nu ta fase. Bu ta ranja ménbra pa tudu kon ku lader. Má Deus ta ama ata kau verdi di bo sô. Má si ata kau verdi di oku mudjer bu ka ta fase. Má kauverdianu pa kauverdianu é ku si mudjer sô ki ki ta manda, mudjer ki ta manda. Jan fla-l, N ta torna fla-l. Sin, ta ba kau verdi, ta ba bazofu propi. E un monti probi fladu ma ta fa trabadju, ka ta fa trabadju mas. Pamodi la ki nho bai, nho sta da riba diabu ta trin nhos koka, ta trin nhos koka, trin nhos koka pamodi nhos ten ki ta pui juiu na nhos kabesa. Mosinhu, si ka e ola ami, ami, ami nta konta nho verdadi, nho nba kau verdi, ami nta konta nha storia ki npasa la kau verdi, nba kau verdi, nrabenta na boa vista ma ami, ami, ami aki, la ki nta ba kau verdi, nrabenta na boa vista, nrabenta na, na. na, na, N rabenta na, na sal, N rabenta na praia. Mas nhos tem que tá sabe rabenta, nhos tem que tá maia, nhos cadeira, para nhos tá onde que nhos tá meti cabeça. Para mulher, mulher está só cima chuchu, que é tudo. Que está cima cima de mone, que é tudo. Para mulher, gosto de sim. Mocinho, tem alguém que você contra col, você envolve col, é quase você envolve com o demônio. Já um de alguém ki fronta dintu do ropa ku Djoli pitada é sabi pitada é feju é prigu ma é sabi tanbe é doxu sima xoxo ma tanbe teni monti argen na prulema bu ten bu família ta kau verde bo so ta bai ta txeu ta rabenta es ka sabi rabenta es ka ten txikadera es ta bai es ta atxa kusa doxi é rabenta es ta nosenta la. Bu ta deta noti bu ta durmi es ta trau fotu pa tudu kon ku lader es ta trau fotu pa tudu pamodi nhos sabi ma es omi aki ba fera da kau verdi nos ki ta tuma nos xipinaiti nos ki ta brinka ku nos bebida aku deu un po dos po bu ta kansa mutor ku bota mas e ta kansa bu ta deta bu ta na katxa kadera di kel jetu. Es ta fase ofoto di manera ki es kre. Kel-li é pa nu abri odju. A ku ba Kau Verdi ku teu família li, ba kos la penson bu rebenta-s di buru boka pretu sura. Sai nho ba nhos kasa. Sen bu ta durmi, ta tra ofoto. Ami dja N pasa-l mo sin. Ta durmi, ta tra ofoto di tudu manera. Ta dexa-u txiga dintu di Europa o antis di bu txiga. ta começa a me, u ta tira ropa ta começa a ameaçau u tudo mesmo bu tem que ta mandau xis primeiro ta mandau aquel video que faceu pamodi tem um monte de homem que livro ya da tem pontico na vida que um rei sim mulher panha um resto cu ta saber esse cu ta mulher deitado na sono homem deitado na sono diabos pa fora que nu ta ba come pa nu ta pensa nu ta come mulher nu ta intende. Mundu é prigu, es sabi so ma é sima Zekinha, es sabi ma é prigu tanbe. Bu ta sta detadu, bu ta ben di Kau Verdi, bu ta ben di Kau Verdi kansadu, ki ora bin nta patruga un kuladera, bu ta txeu ta abri, bu ta abri tonton riba kama sima ke bo ki ta manda, sima ke bo ki ta manda. Mudjer ku mi la Kauverdi tene bu vidus bu fotu pa tudu Angolanu, nhos ta ama gosi ma Facebook Facebook é tribunal di Kauverdianu Facebook é justisa Kauverdianu tudu ku sai Facebook ta manda mensaji u ta ta txomau ta flau si nha mu ergen ta txora ta txora ta fla Nelson mi ya nfronta mon ku i mudjer la Kauverdi ti nha fotu di tudu nhas tipu pamodi ten un monti mudjer li ki ki mu omi ki mudjer ki ta manda bu ta fasi ku ten mudjer ki ka ta guenta ta matau. Nhos ta intende? Purkê nhos ta fadja kel ki nhos fase kusa, nhos fase ben fetu. Ka nhos ser ladron di galinha, nhos foka, nhos furta baka. Si mi si N ta furta pa N fika ku nomi di ladron, N ta furta kusa ki ta, ki ta tra, ki ta tra-m pé di txon. Ki mésmu bo ki N furta-u, N ta da-u medi pa N mostra-u kusa ki N furta. Kusa ki N furta ta da pa N kunpra kusa pa mata-u. Pur isu ki N ta fla nhos tudu, ma sinhor, dipôs di kel vídiu li, nhos tudu nhos ba na nha kanal Verdadi Pa Fla, pamodi nha vídiu tudu ta ba pa YouTube, pa nhos poi pa nhos ta oja tudu nha, nhos ta fla kel algen ki ka sta li. ta ba kauverde bu ta txeu ta rabenta kapiton pa tudu mundu ta bai pamodi nos kes kauverdianu ka ten ki kadiera li ka ten ki kadiera di kapiton n ta faña-u diretu pa nhos intendi so ku es ta ba kauverde es ta txiga ringa ses pasta bu pa la bazofa ku ta pensa es é kavaku silva bu ta pensa es é pedru piri ta txiga rabenta subi kama li el ta abri kadiera sima ki kasa di sel abri kadiera

Zekinha antigamenti dexan kume kadu kel-li e pe kume ne ma gosi si ki a ta kume norma e a ta kumesa muda mos ta durmi na katxa kadera mudjeris tra fotu ku kes zobu sima ke dedinhu li sen ku se zobinhu detadu mon sinha mi nteni un monti vidu propi mi muta ke n ta pidi ma n ka ta manda ta rieta abri kadera ku se pirotinhu ta pensa ta obanhu na mar Mudjer ta fase munti vidiu di tudu manera nha ba ta oia kusa ki nha ta da nhos konsedju pamodi ata txiga ata txiga kes tenpu li sen omis nhos toma nhos toma un bokadinhu di kuidadu ami nka fla nho pa nho ka kumi pamodi ami nta bai nta nta toma tanbe nta kumi si kuba tudu kongulajer ma mosinhu nu sabe mo ku ta toma pamodi nhos munti ki ta toma tene mudjer ten familia pamodi fladu un kusa mosinhu fla ladron timenti nka pegadu bo i ka ladron ma nu sabe futa so ta futa futa bin futadu ka wa futa i. Kua futag ladron di galinha futag pelo menu pega di bixeru pa riba ta bai mudjer ta ta foto ah ki txeu em tudo Europa bu sa ma tem um monte mudjer ki mudjer ki ta homem ki mudjer ki mudjer ki ta tem voz mas alto kusa mo ki ta bai ta txiga 400 500 euros e txeu pa un kazal pamodi ku kuase un zéru bu ta faze konpra di kumida un mês bu ta faze konpra di kumida un mês é un dinheru ku si bu meste na konta bu mudjer ta sabe ma dja bu meste na konta mésmu ku ta ganha bu ka ta rabenta tudu kel dinheru é si ki el ta fla-u mudjer la ki ta fika na kau verdi ta tene tudu kel fotu el ta fika ta amesa-u ta amesa-u bu ten ki ta manda alvês bu ta manda un bes dôs bes bu ta xinti ma ta pui-n na prubléma déntu di kasa ku bu família bu ta xinti ma bu ta tra pon di bóka di bu mininus na bóka di bu kasa Bu a ta pui na boka di boka di oten, ma bu ka sabi kantu di algen ki es tene. Es ta pidi ta manda, ma e ka tudu mudjeris. Kenha ki atxa ma el e bo ka ten ka ten nin prubléma. Nu ta anda toma tanbê. Ka nha durmi. Es ta manda fotu. Dja nu kuta kómu es mo ki bai. Mo es ta txoma-m N tres ta txoma-m N ta txora Nelson, foda-s bu ten ki ta fase-m vídiu di kes mudjeris ki di kes mudjeris ku ta Kau Verdi bu ta kume ta fika ta amiasau bu mudjer dentu kasa. Bu merda ki fasi é bo ki fasi. Nton nhu bai resolve bu merda bo ku bu mudjer ku bu na npresta ku bu kume. Mi kusa ki ntém aver ku isu? Kusa ki ntém aver ku isu? Ami nka ten nada aver ku isu. Abo kanta ku a kau verdi ku a ta rabentaba Zekinha bu txoman pa bo fla nessa ben ku mi tanbe? Ha? Fla-m di kantu ku bu staba u ta rabenta ku furu ku tudu bu txoma di ke jetu pa djudau? Nau. Pamodi ki mi n'ten djudau na na tristeza? Ki kume é bo ki kume i nu resolvi nhu prubléma. Ami ka bu figera di kanzu nau. Ami nesta di kel jetu, ami n'ta da konselhu, n'ta pidi ajuda pa pa tuka ngula dema. Ami kada omi ki fas si merda aguenta si merda. Bu ka ten mudjer n'tu kasa? Bu ka ten mudjer n'tu kasa? Pamau kada aguenta tudu santu dia. Au ten un mes pa ta ka oferta, bu ta aguenta tudu santu dia bu ta fartu. Nho sta koka ka nho ben flam pa men fasi video pa men fasi pa men fasi video pa men fla ah mudjer di cabo verde ka nho fasi ben fetu nhos fasi nhos fasi tudu bes ke bai ke da nhos kuze kaliabu nhos toma dinheru Di kel jetu, nhos toma dinheru, nhos pidi ropa ku sapati, tudu mês nhos firma nhos trafotu pa es kria burgonha na se na se lata di rostu, rostu labadu di koka. Nhos mudja dintu kasa, nhos ka ta kume, nhos ta ba, nhos ta ba rabenta ku furgu tudu la kau verdi. Agosi nhos ten ben ta txoma tolobaku pa ben fasi nhos vidiu pa pa pa pa pa pa mudja ka mata nhos. Nhos traz koka. Imajina gó, mas djoli, djoli. Mudjer, Nhos obi nha konsedju. Morti é un kusa ki ka ta fasil. Morti é un kusa ki ka ta fasil. Nau, nau, nau, skesi, n ka ben ku dinheru oxi. Mas sim, nhos obi, N ta fla nhos un kusa. Mos ta djora, nel, so pa sen fidju, ki di kel-la, ki di kel-la. Mos, kantu ki bu ta rebenta.

Pamodi bo é kel mudjer la ka oveja ki rinka omi pega zé ka djau pega rinka pula ma kel la ka nha fazi nomu asin kusa ami n ta sin ba feria ki n da di kumi n ta kumeu n ta kumeu mi n ka ta durmi n ta primeru kusa ki n ta fla pu tilifoni la pa pu ta xan ka fla kel nomi paske mi n ka gosta di fla kel nomi tilifoni ficadu nu xinta nu rabenta ti nu fai ta mori bu sai wau kasa n fika na nha kasa. N ka ta ba fla ningen na komésu ma N ka ta kasa ku bo, ki N ka ta kasa ku bo. Bo ta intende? N ka ta fla ningen N ka ta kasa ku bo, N ka ta kasa ku bo, ka ta nada. Pur isu, ka meste ben txora. Mudjer di Kau Verdi ten ki ta fase, es ten ki ta pinta papel pa es ka trabadja, pa trabadja es ta mutu kansadu tanbe. Kala Kau Verdi ora fladu es ta paga dos di kontu, dos di kontu ka nada. Bo si bo, abo, si e un fo vidi ki bu tene, un vidi ki bu tene, bu sa ta konsigi, bu a ta konsigi ganha 500 eru pa mes, 55 kontu pa mes, pa ke?

Má gósi kumesa ta da gósi di pédra na kabésa. Imajina bu sta detadu la na kasa, dja detadu, detadu pake no ka obedenu, aki nu, aki nu é moku, nu ten un sonu brutu. Para si, ómi, ómi li fla, fla-m buru, má ke kel-li N ta fla-u ke gósi li? Nton, e komentáriu ke fla li si gósi. Nton, ami é buru, nton abo ta, abo ka ta fika li? No ten ki manda di buru na sima, buru e bo ka ta yobi buru ta pape. Asi bo ka ta yobi obi mas. Pa mi un kusa mas tristi kusa ki ten bu sabe kuzé? Djo li N ta pidi Dios, N ta rasa, djo primeru sonju nha vida di komesu bu ta obi ma rasa un Pai Nosu ka pode nkola prati pa Dios puda nos tudu ser umanu pamodi N ta fla pa puda ku mi ku tudu pamodi ami N ta fasi, bo ta fasi, nos tudu ta fasi ma bu sabe mon ku ta fasi? Aku ata rabia N ta Zekinha ki Zekinha sami ka di bo, sami ka di bo, bai bu rabia N ta ka, ka bu fitxa odju. Durmi ku un oi abertu. Pamodi e ka ami nha ku sta fasedu fotu, ta fasedu fotu. Bo ta ten mudjer, nu ta gosta mudjer ta manda. Imajina mudjer bla trabadju, le trabadju! Pamodi nu ta fla ten un ta ten ke diabu ta manda, ta manda pa un mudjer. Ta manda pa un mudjer, si maridu, ke ta fla si omi, nun priti zeka diabu na na mo. Dja n bloka bedju, mi diabu n ta tra mo ka mi, mi. Yo onti n fasi un limpeza, n tra un 100 algen. Na mala di prau, n sa ta bloka monti algen propi. Mi ka meste sabi. Ka i pa ningen ka abri Facebook basta pa manda mensagem ama nkol ta ben ka san kabesa depois ta abri fla ten ka san kabesa. Mi nka meste nhos. Mi nka ta muda ku nhos. Nhos oi. E bo imagina abo jo ben di Cabo Verde bu sta de tarvuru pa riba kansar pa ke bu ten di Cabo Verde pa ke mudjer di Cabo Verde si ma e sta rabentau la pa mon. Bu ta da dinheru uniku kusa ke e sta fasi e rabentau zekinha patrua nkula e ka ta rabentau. E uniku kusa ke e ta fasi pa e pidi dinheru. ku pursantájen ta ta ta mandau vídiu oi N ten vídiu di bo pa tudu un kulader si bu ka manda dinheru tudu mês xis N ta manda pa un mudjer ô N ta manda pa tudu algen abo tanbê ku kes dor dja N fla kantu bês pa nho stoma juin na ka ku kabésa pa nho ba perde nho perefuzu ma nho ka ta fase nau ka ningen Pa ben pa ben frontan nha ta fazi vira bu da bu pedi bu tremi bu kadera bu da bu tremi bu tremi bu kadera a ku te lixu a ku te bu lixu ki dja saku dja intxi pa ka fede dentu kasa tra sedu N ta fla nhos klaru mo si nos tudu nos é ser umanu bu ta fla si eradu kauverdianu su atxa un sol ka ta po mudjer konnu Nton e ka ta intesa. Ami verdadi N ta fla, nton e ka ta intesa pa kau verdadi nu ka pode oia ratxa kadera, ka pode oia ratxa kadera. So es oia ratxa kadera ke gau bu e sen amoska koka. Si ka di noti so bu baxa so txer di koka es ta ben un tra di konperu. Ma ami ta fla nos tudu, nos kira buga na nho rostu, nos tene boka sima di nho, nho ladra. Nho fasi vídio. Nho fasi nho vídio tanbê. Sima N ta fasi. Nho sta ba Cabo Verde. Nho sta rabienta. Nho ka ta man, nho ka ta, nho ka ta polomena pa nho, pa fasi vídio pa mostra-m. Bo so na rabienta pa N da un punhetinha di ke jetu. Bu ka ta fasi. Bu ta Cabo Verde, bu ten ku manki. Bu ta pui na Facebook, bu ka ta da ninhun pa N kume. Bu ta oi, ten ku grogu di oxi ki ta pome, ta pari. Mo bu na txada, bu ka ta dan. I bu ta ben ku lungisa, bu ka ta dan. Ago, gosi, goja, bu a rabienta seka diabu.

Mal é pa bu sta la tra pa oendi trabalha kansadu pa bu sta detadu ami nta fla pa ka mata ma si sta detadu di kosta pade ku pau riba ratxa kadera pa ka rinka pa ka sa pau imajina sa ma gosi mudjer sta sima xuxu sa ma gosi ma fesi bu ku ter gen tudu balienti abo mu abo gosi un sinha pudi manda pa un amiga ué manda pa mudjer dimos manda fotu si maridu detadu ku ka gosi ten si bir ami aki nta mantenia birotinhu nta deta nta deta di bariga N ta deitadu, N ta ka kume, algen ta deita ribariga, un ta bisti. Ami N ten un kusa, ami N ta ta nha seka diaba ka N bisti, ami N bisti, ami uniku kusa ki N ka ta bisti sta dintu di kasa. Nhos ta kusama ki bai toku bu sta pali, gosi go ku ku seka ma na go sa ta coman un sera bai di noti, ma ki ka ta durmi, N fla mal. e pa mudje pa mudje senpri ta txia trabadja más tardi paka mudje mudjer ta trabadja más óra ki nos ómi i ta txia kasa pa mi ka dja mand'é fotu p'é txia kasa kansadu p'é bai p'é panha kes ku ku ku ke kudjeron pon tudu kau verdianu ta ten ke kudjeron grandi ki ta rabira toremba pa santa orna duedju pa intxiu kadera kela k'é mal mi n'ta pidi-u pa kela ka kontise ma abo abo pasian. Bu zé kadiago ta kauverdi kontra ningen mas pa ka bin fronta nau mudjer di kauverdi omi o mi n bai o otu bai da nho ku zé kadiago duru mi nho fasi fotu nho manda pa tudu ken oia pa izindi kadiera memu ke ki ten mudjer dintu kasa nho ka ta da mudjer kobu dintu kasa nho ka ta rupeta mudjer dintu kasa inda kaba ami n pudi fasi mas pior ma mi n ta kauverdi n ta fasi atenson ami ja n pasal ja n pasal li na lixenburgu ja n pasal li na fransa ja n pasal li na purtugal bu ta da kobu ben dadu Mesmo ta ka dja sem compromisso ta dá bem dado es ta trao foto pe faz chantagem mas só ki ka tudo mulher ki ta seta kel la agora nha ta fla nhos mi nha ta fla nhos mi nha ta fla nhos dja nda nhos conselho di tudo manera nhos ka ta obi mi inskri nha papel nha vida ti nhos koka mi nha ta muda ku nhos mi nha ta mi nada nhos ka ta dam mas livro nfla nhos ma livro ya daba tempo antigo na bida ta txiga tempo ki es ta fla ma nha so ya fla abo abo proprio Bu ka gosta pa bu mudjer oja nha videos? Ki brio ki trankau na kadera pa ben manda mensagem pa njudau? Bos é ka diabu é di bo. Bos é ka diabu ki rebenta. Ami nka xinti nu sabi la. Pamodi bu ka mandan un mangi beti pa ben kume pa pa pa pa pa bos é ka diabu doxi. Ma gosi, gosi, gera dja ben Ah diabu, gosi mi sen bu ami e bu manu Kin sabe ma Fernanda ka kume bu mai ti oji Kin sabe Fernanda e bandidu e gosi ta dize ki nha sen ami propi Kin sabe ka kume ti oji Bo ki da bu pedi, bo ki teme bu kadera Mi ka nada e kume Ami nta pidi Deus keli dja nfa nhos kantu bes na nha vidus nha pasi no monti di nos ki ten no mudjer monti di nos ki ten mudjeris ki ten familia ka no fasi kusa sen bu ta pensa ma ora tudu kusa ta kansa un dia si ke bu ten un mudjer ta lo bas ka ten tu kasa bu ta pensa pamodi bu ta fasi ta fasi ta fasi un dia e ta kansa un dia e ta kansa ku bo un dia tudu ta kaba bo ta pruveta no nhos ta pruveta.

Nho da kobu di 2 ora ti 10 ora nho spa nhos kasa nho ba nhos kasa si bu da obu ka bu durmi nho ta ntende nho ta ntende nho sa ta ntende kele modi ki nhos toma grande atenson pamo ami ami si ke nhos papia ti nhos farta nhos da nhos pedi nhos trema nhos kadera nhos koka nhos fa nhos kontisi ami ka nada ku mi

Bo pensa krem pista obu pa ku e kau verdi pa kume la kau verdi ki obu en fatu mos bo ki da bu pia di treme bu kadera ka nada di kumi ka nada di kumi pa ningen ka kasa kabesa kada argen da si pia di treme si kadera mi ka nada di kumi ami nta ba kau verdi nta bai si si si nkre fasi nta fasi nda obu po obu ka miu di kasa. E ka tudu mudjer ku ta fase kela. Pamo, e ka tudu mudjer tanbe ki sta tola dintu Covid nau, ha. Ka munti Covid ki sta tola. Mi unu kusa ki fala ma virjindadi na Covid dja kaba. Keli e livru ki da. N ka sabi. Ma tanbe fala ma timenti nu ka mora, nu ka sabi un ki ta pasa. Ma un kusa ki N sabi, un munti di nos omi. Monti omis. Ku te bu família li bu ta kau verdi a ku ta fasi bu kusa? Ami é bon pa es própi i es ka sabe. Nta monti nos omi ki nu ta fasi nos kusa? Mosinhu, nu sabe mo ki nu ta fasi. Pamodi ba kau verdi é ka nada, óra di ben ki é tudu. Ba ta ntende? Tagi, aki ta kodianti, timenti ka pegó e ka nada, aki pegó ki tudu. Ora ntende, la ku tu e diabu ta kamba na nhos. Pa monti djo, monti algen, monti dja N fla nhos kantu bes kuma si, aki nhos ta fla nhos kusa, sabi kenha ku ta konta, aki ku ta fla bu kusa, sabi ku ken ku ta fla, sa manera ku ta fasi. Pa monti algen, monti, i ten otu, ten otu, ami sempri N ta panha kulpa di kes genti zankadu, pilingaduli, Ami ka ten ningen na mundu ki ta para-m faze kel vídiu ki ka nhos des. Ka ten ningen. Mi kusa ki más N gosta des é nha pitada ku nha karni ku nha fase vídiu. Más nada. Más nada. N ka ta fla di kel kusa ki N gosta. N ka ta fla di fidjus. N ka ta fla di kusa. Má, e ka traze-m grogu. E ka da longisa, gosi gó e ta ben gó na figera di kansu. E sta sima kes omi mintirozu ki ta konta mudje mintira, ki tra mudje di kasa, ka ta atxadu nen ku koka na kadera, pamodi e kumida ka ta kume, pamodi abusu ka ta kume txeu, ka ta koka txeu, i ta ta bai ta na padrinhu ku sima kes teatru di tika ki e ba padrinhu pa adjuda i e konta mintira pa ningen ka na nau. Na pasadu N ka ta lenbra ma bo era blokiadu na nha Facebook traves di nha vida ma ma bu mudje ta konta-m algun kusa o ma N sabe algun kusa di bo. Ka nada di kume, nhos ta tradu koka. Dja n fla nhos, dja mi n ten ka n ten bu ta faze nha vidus, sénpri n fla nhos, bu jubi pa oréia, si bu ka obi nha konsedju bu ta odja-l, pur isu ki monti di es, es tene raiba mi, má nada fase ku mi es ka ten, nada fase, ami panha es da-m na ku, sô supurieru dintu furu pa entra, un metadi bu tra, ka txera kóka, n ta deita bu ta sota antiu kóka, ami ki ta fla nhos, nhos ta ten nha família dintu kasa li, nhos ta ka obi nhos ta abri. Abri obu mo mo diabu na txai nhos ta abri obu sima ki nho ka ten família li nhos nha fla nho kantu bes alguen ku ten família bu tenta fazi kusa diskretu e sima ma ka ku beju ku un karu la kau verdi di mudjer e ba kau verdi ku otu mudjer dintu karu ta namora mi na ta pega e mama ta lamanta ke ta txupa mama ta faze vidiu nho ka ta ami ki mudjer ki nta ki nta ba kau verdi ki nta kumi ki nta kumi ki nsa mante mudjer li ki nha ta dexa ba faze-m vidiu so si faze-m vidiu so kundidu. Ma memu algen si fase ovidu sigundu otor ya, ago pa N ba deta pa nada ta bin ta kusa pa pa afirman, pa afirma, pa afirma di ke jetu? Ami N ta kre ba ka ovedu pa pa afirman pa bu ta afirman na kumi karni, ma bu ka ta afirman na na mun ta nungu nungu i ka ta afirman propi. Abo bu ten ki ta sta atentu, bu ten ki ta abi odju. Imajina bo detadu la na kasa ku kadeira pa riba kansadu, mudjer txeu ke vidu txiga djoku materu na duedju. Nho ka ta pensa kela.

N ta rabenta nha Zé Kadiabu Ami gósi própi nha N fla própi N ta ka ovel rabenta Zé Kadiabu Si N ata rabenta el na kutelu na matu Bu ten ki ta pega na pé di pó pa bu ka kai Pa mon troka i era ben rixu Riba kama bu ta konsigi ten tilifoni na mô N ta dau na matu Nunka más bu ka ta fase vídio Ómi di ka, nos ki sta li Ómi ki nos mundu sta Kau Verdi ta nos senta Mosinhu ami N ta fla un kusa ami N ta tene karu ki mudjer ki da-m Ô nu djunta nu kunpra N ka ta koraja pudi nen un mudjer dentu di el Dja N poi-l dja N fase más piór má Mosinhu é kel mésmu dór ki mudjer ku ta fase mudjer Ki mudjer pode fase-u tanbe Si bu faze di kónta bu da-m un fakada N da-u un fakada bu ta oiador ki N ta xinti manhan bu ka ta da-m más bu ka ta da-m má N ka ta da-u más tanbe. É ki pur isu ki nha ta fla-nu, nos tudu nos nu toma grandi atenson. Ami N ta fla pa ka mata, para ku mate-l na duidju, na duidju. É pur isu ki mudjer ta rinka omi Zé ka diabu.

Mosinhu ka ten nada ma sabe e ka so omi ku mudjer nau mudjer tanbe ta fera e tanbe ten un mundu ki ta bai ta rabenta ben rabentadu e kuzê e ka verdadi ten un mundu ki ten mudjer maridu intu ka ta bai ta rabenta ben rabentadu ta ben ma so ki mudjer e mas spetu ki nos ta rabenta sukundidu mudjer ka ta rabenta si anos mudjer ta rabenta so ma na sukuru anos nau anos e pa no rabenta pa no fladu ma anos e bazofa bazofa era ke ta ke ta tra ke ta tra nhos koka dentu kadiera. Aki nu ten família dentu kasa ki bu sabe nu ten família dentu kasa ku ku afera ku afera pamodi gosi tudu algen abo é migranti tudu algen ta tra fotu ka nu tenta mágua kel algen ku ta sta dentu kol kel algen ki ta faze tudu pa bo kel algen ki se dinheru kaba ta mandau kel algen ki ya ta kuida di bu mininu kel algen ki ya ta kuida di bu ropa kel algen ki sta preokupa ku bo mas nau kel algen ki más ta preokupa ku nos é más kel ki nu ta tenta mata. E ke más ki nu ta fase ku sta eradu? Nho ka sabe kel-la. Pur ki nu ta fla nos tudu nu toma atenson? Pamodi gen ti dentu Kau Verdi, el e sta sima katxor ku fomi. A ke bai, bu ta da-s kobu. Es e ka. Abo, abo, munta gen ta pensa, N da-u bendadu. Bu ka da nunka, bu na bendadu. Bo den ki ku ta dentu kasa ku ta da bendadu, bu a ta da bendadu la, la, la, bu ta da otu bendadu. Fla la, Kau, bu ta parse ma bu ta da bendadu. Pamodi kusa di prublema tudu e sabe. Nho ka sabe. E sima mo fla, Nan, mo, mo, pi, nan, pitala e boni. Pitala e boni ta mula, pitala e sabe.

Tudu ku sta ku fomi e sabi mo sin. Tudu ka ten nada ke sabi bo fartu. Bo fartu. Na tudu kusa sabe fomi. Sabe fomi. Nau, mozinho,

Pamodi é kusa ki ami na sin kira N atxa N dexa ta fasedu na matu E ten ki ta pega na pó peresebe Peresebe E ka ta konsigi ten tilifoni na mô E ten ki sugura na pó peresebe Zé ka diabu E ka ten tenpu pega tilifoni na mô Pamodi gosi di N sin Bu ta sta riba mu mudjer, mudjer ta sta ku tilifoni na mo sima na kasa puta. Nhos sabe kel amor? Pur isu ki monti omi ta kai na mardilha. Nhos toma, nhos toma kel li. Não, a minha, a minha, a minha pessoa, vamos, a minha cima José que ele compra 3 mil euros. Nós come na mato, que está pega na pé de espinheira, ou na pé de lantuna, ou na pé de, ou na, ou, ou na pé de simbrão, Nhos pega asin nhos baza zé ka diaba kela kes kre ka nhos lamanta nhos limpa kadera ku pai nhos lanta nhos bai mo buru na cara asi ka ten tra foto agora ta ba ka hotel na hotel fino ta ba na hotel fino bai rakaca kadera rabenta kusa ta sta ku dos agu na kabesa ta munti homi ka ta bibi vinho tambi ta durmi ta larga ses obu na mo di di pegador. Ta larga mô na mô di buru na txada Brr Bu ta oia bu avê bu ta oia vídiu di argen ki ta da-u burgonha Bu ta oia vídiu di argen ku ta fla por kel-la argen di família argen di ruspetu Ki kasta kauverdianu ómi ki atxa ki atxa zetinha ki ka ta kume Ki kasta di kauverdianu nhô fla-l li Pa fera é sô. É só. Kel-li N ka ta sukundi nho pai nau. Ki kasta kauverdianu ki é ton fiel asin mudjer pa kauverdianu ki é minis ki teni mama enbudiadu dintu tera la ke mama ku boton ta parsi do boton ku kes kadera enfiadu ku ta pensa dinher na konta fin di mes pa da nhos pa nhos ka toma

Ki otu ya dura ka puru mo Ma la di fora, la di nha fora Ka la di praia no Bera e pa fla Pa ka pu kabesa Se ka kume pamodi e ka ta intersa mas Nho fla mi ki fla Tudu mundu ten un segredu Omis y mudjeris Nho di kuipa oji N ka ta fla tudu kusa Tudu mundu. Ten un segredu. Ten otu ki ka ten segredu, ten un livru interu. Tudu mundu ten un segredu ki ka ta konta. Só ki internet dja ben, internet dja fla nho ma livru é da te, tempu antigu na Bru. Tudu mundu ten un segredu, mosi. Nho fla-me di ki jetu ki fla nhos. Oxi ka N ta fase vídio, N rasa primeru N ta fase vídio Tudu mundu ten un segredu Tudu algen na mundu ten segredu Pergunta mamai ku papai ki é más grandi si ka ten Tudu mundu ten un segredu Ka nhos pensa ma segredu é sô pa un ómi kónu, nau Ka pa ma segredu é sô é sô traí kunpanheru Ka sô kel-la ka nhos pensa Ma munta algen ta pensa El ta fla ma tudu algen ma si Má N ta konta nhos verdadi Ami é ómi sima tudu ómi ki sta li N ta fla nhos. Pa tudu koba n kularia. Livru ya daba tempu antigu na vi. Ami omi sima tudu omi. Ami e ka mal laskadu ki nun omi nau. Ami e ma laskadu ki es omi ka ta intesa mas. Ki es omi ki te prulema na zeka dia. Mosinhu kabuverdianu, ba Kabu Verdi. Bo e ken minis ki sta dentu Kabu Verdi dadi fora ku ta ela so mata bindi na kabesa ki ka pari inda ki ti ken mama ku boton inda. Txau si oia i. Djobe un otel n ta bai n ta txola u ta fla nau undi u ta nunbru di kuartu pa n ta txola n ten gana di oku zeginha pa bu fla nau pa n dodu pa n ka miora mas pa u fla nau te prulema na obu te prulema na obu gravi te prulema na obu gravi n fla nhos ma n odja o n odja. Foto di omi ki nunka n ka pensa, n ka imajina ma kel omi la ten koraji di fase kel kusa li. Ma n fla nhos ma timenti nu ka móre, nu ka sta mau ki nu ta pasa. Pamodi ten algen ki ta anda ku rostu na txon ku ta fla, Nau, kel-la trabadju kasa ka ta trabadju. Libra pa el ka kume mai ku fidju ku família interu. Livru dja daba monti tenpu atras, anti 2000. Dipos ki mini 2000 txiga li, toma konta, e bira ta fase klaru. Pamodi antigamenti ta fase kusas ku Deus ta mora ku segredu ka ta konta. Pamodi? Pamodi ki antigamenti tinha finadu? Pamodi ki antigamenti tinha finadu? Nho fla-m. Ningen ka sabe. Pamodi antigamenti tinha segredu. Algen ta kumeba, ta fitxa boka. Pamodi ki es ta bai, es ta ben, es ta inkontra tudu. Gosi go! É ka ta pera kume negosi, é sa ta manda pitada pa tudu mundu, ta manda obu pa tudu mundu. Pamo te omi é ta pidi omi obu gosi. Ta pidi, ta, omi ta manda omi furu. Pa mundu ya straga, mosi. A mi nfla nhos, ma mi, a mi ben Dios ki mandam pa mi, nfla nhos. Ki kes tempu antigu ki tinha finadu ku fitiseru. Finadu ta mori, ta ben ta konta tudu kusa. Pamo kes tempu. Es é assim, nhos oi kes tempo ke bes é assim fitxau na kadiadu, kadiadu kabadu ku oi abridu internet gosta di nsin ka mes ti na papia txeu na internet dja no ta kumesa rabenta kusa i ma txeu si no kontra na internet no ta rupi no mpritu no ta rakatxa kapiton ku obu no ta fasi pamo livru dja daba pamodi ki fitiseru ka ten mas pamodi ki finaru ka ten mas. N ta nhos, ma ami, ami N ben, ami é Deus ki manda-m pa mi, N ta nhos. Kes ténpu tinha segredu. Bu ta kume te bu dja ta pa riba, ta pa riba. Ten un monti ómi ki N konxe ki gosi ki ben sa kenha ki é se pai. Mudjer ta kumeba, sô pamodi N kumeba ku maridu di kel otu, pa ka sabeba, ka ta fla. Tinha segredu. Final ta mor ta ben konta tudu kusa. Pamodi livru ka daba, ma gosi dipos ki nasi ki N da omi, Nho Deus ben fla ma livru ben kontadu tudu kusa. Finadu gosi ka ten mas. Antigamenti finadu ta saiba, ta kanbaba na algin, ta papiaba, ta fla limada di meu i kila i nha fidju ta konta. Manda pa e fla gosi, gosi dipos ki nternet ben finadu kaba. Gosi di sin ka mesti. Namora ku mi n'gosta di bo Nu fase un video camera nu namora Livro daba tempo antigo na vida mo si N'fla nhos ma mi é obra di Espiritu Santo Dios ki mandan pa mi N'fla n'ka ten medo fla nhos Mi n'ta fla nos tudo ta fase errado Ma mosinho si nu ta ser ladron ka nu ser ladron di galinha Dipos di kel video li ten mas un videos. Ki N ta fase di putaria a mas, di maldadi a mas. Mas si nho ba na nha kanal, tudu nha vidu keli ta ba diretu pa Facebook, pa YouTube. Verdadi pa fla, tudu nho sta risibi notifikason la singa nho sta sta xintadu anti wa kau verdi. Bu obi nha vidiu, obi nha vidius, kobi dentu ku mudje pamodi senpri nho su munti.

Tudu ka nha ta konfesa li sin nhu padri e trubunal e morti e kastigu e linguada e putaria e zangaria e tudu e internet gosi gosi tudu e li sin Boa tardi boa tardi boa tardi Gosi nhu ta pera ma tudu nha sta dretu dja nda nho ben dadu nhu ta fla tudu omi aki nho pa feria ka nho durmi pa nho sa obi kadera pa mudjer ta fla fotu pa ta manda nho mudjer li na kasa ta miasa nhos E kaba nhu dexa di poka burgonha di falta ruspetu pa nhu ben ten fronta nhu ta manda mensaji pa fazi vir pa nhu la nhos nta fazi vir nhu ta fla mudjer pa la nhu nu ratxa ka nhu pa manjo pa da nhu martelu na duedju pa ka mata nhu no pa mostra nhu ka ta trabalha da martelu na duedju oli sin pa intxi es kadera pura nhu ka sabi kumi pa nhu pa nhu kumi ben kumedu ba kumedu na matu pura. Mozinho, ami N gosta di brinka, N ta fazi nha vídiu, N ta fazi nha vídiu manera pa nu tudu algen ri, pa nu pasa no dia ben trankilu. Si bu tene bu kabésa kansadu, bu ta oja nha vídiu ta diskansa. Finadu ten medu di internet. Final ten menu nte pamo ku tro munta rian ke mulher ki ta baza omi kornu ku omi ta kaza riba e final ta pega telefon ta pui ta kai dintu sanita pamo ku tro munta rian aves telefon ta perdi e final ki ta panha ta perdi pa pamo ku munta rian ki sta na mundu e sima xuxu no si pamo e un kusa ten bon omi na mundu propi ta respeta si mulher ten munti ki Ta rispeta munti ki ki ka ta sai, ka ta txadu sai, e pe ka e ka ta txa xansi di di gusta mas. Kauverdianu, kusa ki mas kauverdianu gosta di el e pitada ku karni ku grogu. Nho fla e mintira? Nho fla e mintira? Kusa ki mas kauverdianu gosta di el. Nga ta fla intimu sugundu ta ben fofoka bazo farial linguara maltrata kunpanheru kubisa kunpanheru kuba kunpanheru da pa bazo ma primeru ki ka ben gosta del e zekinha ku zeka diabu ku karne ya n fla nhos ma mi ami verdadi n ta fla so finadu bibu Bu ta oi algen, bu ta oi algen, si bu ka ta kuidadu ta mata-u bibu sima un salmista. Ka nada ku mi. Ana Kaval, tudu dretu, tudu dretu, tudu dretu. Mozinhu, di prósimu keri ten, ka ka nho bai, n ta sai, n ta torna fase más un vídiu. Kel vídiu nha ta fase otus tipu vídiu, mozinhu. Ki un, ki ki kuza li, un ka ten ki ta fla sin fla, un ka fla, ma kel-li nha ten fase-l. N ta fla tudu algen pa, pa.

Nhos amo ki di nu fika vivu ma di ki a poku nta inda manha nta tunda medu kusé di pula npa ka trabai nka trabai ma un kusa rapasi nos tudu nos e omi sertu ami e ka ma di ki bo bo ka ma di ki mi so ki nos ka overia nos tudu nu ta da ma nos e ma di ki kel otu ma mi ki sta fodas aki nu ba fera ki nu ten nos família ntu kasa o nu ka tene aki nu bai nu kume ma nu kume nu deta si nu durmi asi pamodi tamau gosi na internet mudjer ki o ta ka tra obu di ntu zekinha. Es dja sta na internet dja ta faze selfie Kel un toki es ta da pa bo é sufisienti Alves es ta panha-u ku fanadu na mô bu ta linpa Ta panha-u ku tonton na mô bu ta linpa Nhos toma grandi kuidadu Ami N kustuma sta ditadu ku mina Nha nu kada ben N ta kuza di ki jetu Nha kada ben N ta kuza ki kuza El ta txora agu inda. Dja ten tilifoni na mo. N da el lunba fatal na tilifoni. Dja kebra kan. Nen ka fla-m nada. Bo ta infirma, bo ta infirma num priti, bo ta na brinkadera. N da el lunba fatal na tilifoni, ban tilifoni santa na paredi. Nunka mas N fika la nu pobi nu riku ti manxi. Sedu N panha nha maleta N banha kaminhu. Nunka nha seta avia bu ta da, bu ta fla, Nan, N ka ta, kel li é sô pa mi. Kel li N ka ta ba na ningen. Sô pa bo, karalhu! Ah, kel é só pa mi. Ah, si, eh, si mo ta fazê-m sábi. Kusa ki ta na mo até sábi. Mo sábi? Kusa, tijoli, kusa ki ta na mo até sábi. Sin sabê só di pa trás. Ta, dja, dja, dja tra-u, dja, es ta fitxa se pérna, ka ta linba, só pe bata un, ta, ta fá selfie. Ta, ta vira mo txapu pa bo. N da el bafatadas na tilifoni, santa na paredi, da tilifoni obi duas bes. Ora gosi na brinkadera. Dje fia tilifoni, se se kai ki blokia, dje fika ku nha fanadu na mon. Oxi tudu ken, nunka mas! N fla bu ta, bu ta, ke viru li, un algen ta oi ke viru li, tanbe dja pasa mas di tres anu, n fla un algen ta oi ke viru li, n ta pega, n ta tra-u merda. Pa uniku algen ki N fla primeru bes e ultimu bes nin mudjer ka ta xaba faze un video kila ka poka vergonha ta faze video ta faze ah ami akostuma sa inda ku mudjer ah Neto kredo e sima nu sta li N ta kre tra un foto mi ku bo asi pa manda nha amigu pa N fla ma nha N pega di ki jetu na ora N blokeia dja na ora. Ami bo ka ta fase amor gosi pa pa pa bo. Bo ka ta fase sta ku algen pa bo, ta sta ku algen pa algen. Pa Fado Caifano. É sima kes mudjer ki ta mira tudu artista. Pamodi un mudjer. Ami ta fala, pamodi pamo ki final ka ta penha nhos tilifoni pa perde. Dja fla utrapasi, nos tudu ke tudu omi ke ta Kau Verde na na mes ki ta ben li. Nhos toma kuidadu pamodi si nhon de viaja si nhos si di nta da nhos konsedju nhon pa nhos ba fla putaria nta pu nhon na internet nta pu nhon nta pu nhon nta nta bira nta fla nhos ta ba ka oferta nhos ta tingu dentu kasa nhos ta bai nhos ta ba rebenta nhos ta dexa mudjer ta faze nhos vidius ta txi ta ben na grupu ta ben na kusa nta manda nhon ta faze vidiu pa nta pu nta pu nhon na internet nhos kre ka nhos pu mudjer sufri mas di ki si ku minigu ki nhos ta da kumida kobu ki nhos ka ta da mudjer. ku trata mudjer mariadu inda ka pa nho da ke sufrimentu la tanbe keli ka nho fasi bon mozinhu Dios ku nho Dios ku mi o dipos nha ten fasi un video di otus tipu video nho pudi fika tru na bera pamodi keli otu li ta mei txuba keli nha ta ben koba nhos pa tudu kuma ngula el. Primeru nhonga ten Nha ta ben koba nhos Ke ta fase kes merda li Dos tipu di argen ki sa ta ben koba nhos So fede Nha fika kurios Min ta fika kurios tanbe.